Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Гөлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Махсус борт белән алып кайталар. Пилотсыз очу аппаратлары һөҗүме нәтиҗәсендә һәлак булган чит ил гражданнары туган якларында җирләнәчәк. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм. Бүген менә чираттагы тагын э, шушы үзебезнең СВОдагы э, егетләребезгә ярдәм җибәрәбез. Игелекле эштә шәһәрнең барлык милли мәдәни оешмалары катнаша. 2 миллион 900 мең сум. Аларга э, ярдәм күрсәтеләчәк, аларны әзерләячәкләр. Республикада контракт буенча хәрби хезмәткә кабул итү дәвам итә. Барлык игъланнарга да шанмагыз. Әйбәт идарәче компаниясе Түбән Камаларны кисәтә. Тормыш өчен инфраструктура. Нефтехимиклар паркын яңарту проекты бөтен Россия конкурсында җиңү яулады. Түбән Камада хәләк булган Үзбәкстан гражданнарының гәүдәләре туган илләренә озатылды. Бу хакта миграция агентлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чит ил эшчеләренең гәүдәләре махсус борт белән алып кайтыла. Моңа кадәр үзәк мәчеттә җеназа намазы укыла, Үзбәкстанда җирләү белән бәйле барлык чыгымнар дәүләт хисабына капланачак. Россия Тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Мария Захарова хәбәр иткәнчә, Түбән Камага пилотсыз очу аппаратлары һөҗүме нәтиҗәсендә һәлак булучылар арасында Үзбәкстанның сигез һәм Таҗикстанның бер гражданины бар. Егермегә якын чит ил эшчесе яраланган. Россия Тикшерү комитеты террорчылык акты турында маддә буенча җинаять эше кузгатты. Юл бәясе, яңа маршрутлар һәм автобусларда йөрү мөмкинлеге. Пассажирлар әлеге һәм башка сорауларны Радмир Беляевка шәхсән бирә алды. Ә бүген Түбән Кама мэры автовокзалга барып, реконструкция барышы белән танышты. Яңартылган бинада диспетчерлык үзәге, уңайлы көтү залы, балалар почмагы һәм кафе, мини-отель урнашачак. Шәһәрдәшләрне юл бәясе артырмы, юкмы дигән сорау да кызыксындырды. Мэр төзекләндерүнең тарифларга тәэсир итмәячәген әйтте. Эшләрне унбишенче сентябрьгә тәмамлау планлаштырыла. Күләмле ремонт шәһәрнең 60 еллыгына республика бүләге. Халыклар дуслыгы йорты мәдәни үзәк кенә түгел, махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен гуминтар ярдәм җыю урыны да. Бу эштә шәһәрнең барлык милли-мәдәни оешмалары катнаша. Һәркем үз өлешен кертә. Бүген фронтка чираттагы партия озатылды. Тулырак алдагы материалда. Тартмаларда иң кирәкле әйберләр, озак саклана торган азык-төлек, кием-салым, шәхси гигиена чаралары, барысы да фронт өчен. Гуманитар ярдәмне әрмән җәмгыяте җыйган, солдатлар ни сораса, шуны алганнар. Изге эшкә таҗиклар диаспорасы да үз өлешен керткән, ди Халыклар дуслыгы йорты директоры. Бүген менә чираттагы тагын шушы үзебезнең СВОдагы егетләребезгә ярдәм

үзенең бүген шушы үз ярдәмен кертә. Халыклар дуслыгы йорты гуманитар ярдәм җыю үзәкләренең берсе. Биредә Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары белән бергә эшлиләр. Химиклар проспектындагы 72 Б адресында урнашкан пунктта эш бер көнгә дә туктамый. Шушы көннәрдә юрган кирәклеге турында хәбәр таралды. Ярдәм итергә теләүчеләр күп булды. Алар арасында унтугызынчы балалар бакчасы коллективы да бар. Садикта тәрбияләнүче укучыларыбыз менә шушындый рәсемнәр ясап ибәрәләр безнең солдатларыбызга. Хатлар язалар алар. Менә бик матур иттереп. Аларга бик зур рәхмәт. Җыелган гуманитар йөкне якын көннәрдә фронтка озатачаклар. Изге эшкә сез дә кушыла аласыз. Үзәкнең ишекләре көн саен ачык. Альбина Вәлиева, Анастасия Шакирова, НТР яңалыклары.
Әйбәт торак идарәче компаниясе Түбән Кама подъездларында барлыкка килгән шикле игъланнар турында кисәтте. Анда йортларда вентиляцияне чистарту һәм дезинфекцияләү эшләре башкарылуы турында хәбәр ителә. Моңа нигез итеп Түбән Камаларның шикаятьләре китерелә. Хезмәткә язылу өчен Казан телефоны коды 843 белән башланган номерларга шалтыратырга тәкъдим ителә. Әйбәт идарәче компаниясе бу игъланнарның мошенниклар тарафыннан таратылуын белдерде. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Татарстанда оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр өчен гомуми керем елына 20 миллион сумга кадәр тәшкил итәргә мөмкин. Бер тапкыр бирелә торган түләү 2 миллион 900 мең сум. Моннан тыш, туклану, кием-салым, көнкүреш дәүләт хисабына. Шулай ук хәрбиләр һәм аларның гаиләләре өчен социаль ташламаларның киң пакеты каралган. Тулырак алдагы материалда. Телефоннарда, планшетларда яхшы эшли белүче гражданнарны пилотсыз системалар гаскәрендә хезмәт итәргә чакыралар. Мондый күнекмәләре булган егетләргә җиңелрәк булачак. Хәзер яңа юнәлеш буенча җыю бара. Төп шарт, башка частьларга күчермичә, пилотсыз системалар гаскәрендә генә хезмәт итү, дип хәбәр итәләр комиссариатта. Хәрби хезмәт үтмәгән егетләребез дә, армиядә булмаган егетләребез дә, аларга ярдәм күрсәтеләчәк, аларны әзерләячәкләр. Кандидатларга сайлау мөмкинлеге бирелә. Россиянең көньяк чикләреннән алып, Африкада урнашкан бүлекчәләргә кадәр, БПЛА операторларына вакансияләр хәрби хәрәкәтләр зонасыннан тыш та бар. Төп таләпләр, Хөкем ителмәгән булу, югары яки урта махсус белемгә ия булу, медицина күрсәткечләренә туры килү. Рубикон элиталы отрядына эләгергә теләүчеләр өчен таләпләр катгыйрак, аларның бурычлары, артиллерияне төзәтү, разведка, һөҗүм итү операцияләре, штурм төркемнәренә ярдәм итү, логистика һәм робототехник комплексларны үстерү. Вакыт үткәчтен э, кирдән э, кайта алалар э, туган җирләренә, хезмәт беткәчтен аларның шундый мөмкинлек бирәчәкләр. БПЛА гаскәрләрне хәтта чакырылыш буенча хезмәт итмәгәннәрне дә алалар. Уку Татарстан белән күрше төбәкләрдә кимендә ике ай уза. Хезмәтне тәмамлагач, хәрби хәрәкәтләр ветераны статусы бирелә. Түбән Камада нефтехимиклар паркын яңарту проекты бөтенроссия конкурсында җиңү яулады. Аны гамәлгә ашыру өчен федераль бюджеттан 112 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Финанслау 2027 елда Түбән Кама нефтехим предприятиесенең 60 еллыгына нефтехимиклар паркын комплекслы яңарту программасының бер өлеше булачак. Бу хакта шәһәр мэры Радмир Беляев хәбәр итте. Зур яңарту, тормыш өчен инфраструктура милли проекты кысаларында гамәлгә ашырылачак.